Awle kan sihmui kal kan tlai ta deuh a hei, kan thim lut dawn a, Aizawl lut turin. Marawh chu helai boruak vel a han en ila tih rilruk pu deuh khanin kan han tlan dawn a ni. Tichuan helai RV vel tlai lampang a zan boruak ti mai ang, mahse hei a la zan em em lo a, tunah chuan mi pawh an la tam fakin kan ring lo. Tiang kan han tlan chho vang a, chutih rual chuan vei kha chi hrang hrang kan nei a, kan rilruah hianin chungte pawh chu hei ka naute hian a rawn thlirin a rawn sawi vel dawn a ni. Aizawl luhka pawimawh pakhat a ni a, chutih rual chuan a thim ruih mai a, heng te pawh hi street light in hmun te han en chian a, chulai ah pawh chu han sawi te pawh chu Kan han chak ve pakhat bawk a, chung te pawh chu kan sawi zui tur a ngai la, tichuan han thlir phawt ang u. Zan boruak chu dang zar mai, motor lian an rawn luh hma pawh hian mi hi kan leh pel lo vang tih hlau reng rengin kan tlan emawni tih mai tur a ni. Chak ber e tih mai tur amaw hian motor hi kan kal thin a, mi tan hlauhawm hian kal lo hram hram thin ila. chu kan hlim tlan zawk na pawn tha awm e nge ni an nek thlek ila per lep tur ang te hian mi an rawn tai fuak fuak hi chuan chang hi chuan an nek zeuh te hi a chak awm dul tak a mahse le tute pawh hi lo zel ila a nuam a ni mai mihring te chu in hrethiam tawn ila tunah hian tarmit lo thanthleng tep a. Kan zan ta ruih nih hi Min chu thu hrang hrang te kan han ti kual a kan thil tul pawimawh ang te Enge helai zan boruak hi kan hre ve chak sia zan ai tih hunah hi kan tlan vak ngai lo va Enge ni dawn ni Hai terminal kha a ni ta a heng aw hetah train a rawn chung ang chi te pawh mite khan han kawm a tin train a chuang kher lo te pawh-- a rem rem hi khan an be ve tawp a khan tunah hian train rawn duh chinah ngat phei chuan explore tur hi eee mizoram hi explore dawn tih te north east tiang chi kha tiang chi kha kan tam tawh khawp a aaa kin tun atang kum thum velah chuan hmasawn chakna hlir in kan khah kha ring a chulai mihring rilru inang lo va then tan chuan-- ah vai hlir kan khat ang pawh ti mai thei ang mah se la rual awt an chi ang leh hetiang chi vel tan chuan hetiang te hi tun ang hunah chuan ram dangah chuan zam mup mup mai ni vei chu nuam khawp mai tawn hrang hrang kan han tawng a Helai motor ke siam na nihi a terminal thlen na kha terminal khami terminal hma bak kha motor kha rawn lut thei lova zana chuan a dasari hma chuan kha kha rawn bel thei lo ani motor lian ho 1109 chin te kha ti ang chin te kha rawn luh phal ani mi alova ani chuan man thei vek ani kha ta khan traffic police an duty a then mase chang chuan Ah, khilai chhak hian a rawn chhawp ve deuh thin ni lo kha te chhunah hian. Nge chhunah inchhawp tur pawhin a thei lo mai thei a. Hrethiam lova rawn hre a chang chuan rawn thlen hma leh full zel a nia. Kan sawi phak awm lova le ngai chho vel te hi. Chang tlang si. Rangva mual. kan lo kan tlei rawl chhuah te chuan helai vel ka pa ina kan kan pa tena min hruai a kan englo te chuan enge niang rangva in maw tiang chi kha a intlar put thin a tunah chuan changkang chho tawh khawp mai hei khawp mai kan rami chu kual chho mawp mawp a ni ka la hriat reng thin chu khimi chhakah hian lei tla hniam deuh kha a awm thin a heuh helai chu ramba bit rem rem ve nge.

fiamthua kan hriat ang deuh hian chhuk lampang hi in chak man chunga chho lampang la nuam ti tawh chho hi ti vel kha mani kan hriat tan ve lo ti mup mup lo deuh hian kan kal thei la kan ram te pawh hi ngai pan ngar ngar ngai te pawh hi nom niang pan chen ang chi

an rawn ri fuah fuah tawh mai sia lungphu tha lo tan phei chuan kawr a ngai bo umm fian kawr a ngai nuam khawp pawh lo hun ta deuh a pawh chu ni sela ngai chu thei hi chuan le a lampang pan na chung chang han sawi kai la kan hriat ve chin a miram te hi an awm ve ti la miram han ti la

Eng chho zêl a, hmânah khan hemi chhoah hian nge ni aw min dap vak kha le aw a la ni lo deuh khi lai piah deuh zâwk kha ni maw ami vaipa kawn pêng an tihah khan eng nge an tih leh aw kan tia vehicle an check a mi le kan tia.

Kan nei chhiat rawh. Kan nei chhe mai mai khawi hunah pawh ni se, khawchhung engemaw tak tak chin lohah phei chuanin street light hi kan nei mang lo tih tur a ni. Tichuan hei hi lehlamah chuan kan sorkar inrem inrem chem vang nge pawh chu hriat lova. Solar te hi tam ve tawh a pakhat a tum chu nia hetiang kan khaw hmel lan na khawpui hmel mang tih mawi na leh an chei na tak tak a nia eng hi chu heng hi kan ti thei lo hi chu a pawi ang reng a tin hetia zana motor khalh te tan pawh hian mi thil rim leh zual a eng a that loh chuan a lo ri fuah fuah tawh mai se tawh a helai keimah hi eng ringawt leh.

Chumi hma chuan tah hian hei kawng chhak lamah kan han chawl lawk a, tah hian arsa hem hminna leh hei eitur chi hrang hrang a awm a ni ti hianin tichuan arsa hi kan dawr dawn a ni, amaherawh chu kan eng lo hmain hetah hian an han ti lum phawt dawn a nia, tihian an ti lum phawt ang a. Awle thim hlim ah chuan hei Aizawl lam atanga. Rawn chhuk thla hi an tam zawk a, lirthei chi hrang hrang kan hmu a, kan tawk a. Chutah chuan lirthei khalh fimkhur a ngaih zia te leh a dan te pawh kan ngaih pawimawh a, kan zah a, kan zawm a pawimawh zia te ka kan han sawi tel a. Chutih rual chuanin he khap bur dan, prohibition, te pawh hi hei aia ruahmanna tha zawk kalpui te pawh hi a hun tawh lo maw tih te pawh kha ngaihtuahna a lo awm a. Tichuan eng street light. A paw hi hei kan tla cham em em a, hmun hrang hrangah a hmun Aizawl khawpui a lun lai chauh ni lohin a hmun hi hmun dang hrang hrangte pawh eng han chhit a, han sem zai dan te pawh awm se tih te kha kan han sawi ta luam a ni a. Tichuan zan ina kan kawng zawh chutah hian kan duh tawk ang a, tichuan thirtu zawng zawng te inzavaiin hmang tha u le.